Jehovah Times nih Laiholh thawngchimnak in kuat kan i tlaih hna. Tutan thawng ka rak chim dingmi cu noidam kham ding hi lo ngeitu cheukhat nih an duh bak lo nain an sian hlan lo kan nawl peng ve hna lai tiah Minister Pu Su Chan nih a chim. Noidam kham ding kong hi lo ngeitu cheukhat nih cun an duh lo nain Kannih leidawk nih a si khawh chungin le an sian hlan lo chung kan nawl ve ko hna lai tiah Minister Pu Su Ṭhen nih December ni hleili ah a chim. Noi ah hin lo ngeitu in hleili in um ton deuh ah khan cun Hlatawt Speaker Pu Zo Bawi le Khuanu khuapa hna he kan nawl hna i inn hra nih cun an duh ko. Innli hi a duh bak lomi an si. Hi nawi kham ding hi kannih lei nih cun lo ngeitu sian lo bu le hranghrang cun kan tuah lai lo nain an sian hlan lo chung kan nawl hna lai. Hi nawi dam kan kham khawh ahcun kan khua kan ram aa dawh lai. Kan tom bia zong a si lai. Tahchunnak ah, Yangkung khualipi khualai ah Ingial Kambawng hna nih khin khua a dawhter tuk. Nawi cu hmun thur lawngte a si in ti bantuk a chimmi zong hi dam ahcun a ṭha ṭhiamṭhiam ko lai i ṭhal caan ah dinti har in kan um ti lai lo tiah Minister Pu Su Ṭhen nih Tehakathan sa a chim. Hi kongah lo ngeitu pakhat nih infra nih an sian timi hi a dik lomi a si. Chief Minister sin hmanh ah inn he khat nih kan duh lonak minthut he ca kan chiah cang. Inn thumtu nih an duhmi a si zeihmanh in kan siang lo i an kan nawl len zongah kan duh lai lo. Kan pupa ro a si. Kan thlawh ṭuanmi lo a si. Kan siang hrimhrim lo tiah Dha Khatham sa a chim. Lo ngeitu hi a lak rumro in le hramhram in chuh kan tim hna lo. Liampal pek kan timh ko hna. Tahchunhnak ah, eka pakhat a ngeimi cu tangka pinah hmundang pe sawmruk in pe sawmriat a kaumi kan pek hna lai. Eka pathum a ngeimi cu pe sawmruk in pe sawmriat a kaumi hmunthum kan pek ve ṭhiamṭhiam hna lai. A fawinak cun Eka pathum hrawng a ngeimi cu tangka fang in singzali le sawmriat hrawng pek an si lai. Inn in a ṭhialnak tiang ṭuanvo kan lak piak rih hna lai tiah Minister Pu Su Ṭhet nih a chimchap. Timit dinti din khawh a si cang ko, khuami nih an i peh duh lo caah a si tiah Minister Pu Su Ṭhet nih a chim. Timit dinti kongah khuami nih cozah thangchiat tu in kan au sawsawh awk a si lo. Din khawh a si cang ko, an i peh duh lo caah a si tiah Chin ramkulh cozah Chin Farnak nawlngeitu Sipin le Electric Minister Pu Su Chan nih Zimbar Nahleli ah a chim. Timit Dinti hi Hakha khuami inn thongli le za le sarmat le pariat chungah inn zakua le samthum le pali hrawng nih TMP hi ti penak ah hin tangka lem ve asiloah ngunkhuai tingkhat cu an thawh ve a hau. Hihi ramkam cozah budget thleithum billion di in tuahmi a si caah tangka tingkhat cu an thawhmi zong kanmah nih kan i lak lai lo. Ramkam ah kan kuat ṭhiamṭhiam lai. Timit Dinti kan hmu lo e kan ding kho lo e tiin khuami nih cozah hi an kan auh sawsawh awk a si lo ṭha tein kan thanh cang ko Hakha a phan cang rak i pe cio u ti nan pe ko nain nan hmuh khawh lomi tu cu kanmah sipin nih ṭuanvo kan lak ve lai tiah Minister Pu Suthen nih Hakha Times ah chim timit dinti hi KMD le Muko Sui company nih an rak Tawlrelmi a si. KMD he Thonghnih hleiruk December ah khan Thonghnih hleisarih Mathla lim dingin Thonghnih hleiruk in Thonghnih hleisarih tangka kum budgets in lungtlinnak carhan zong tuah a rak si cang nain an lim khawh lo caah Thonghnih hleikua kum tiang an i caan thawnpiak an si nain an lim kho hlei lo. Cucaah Muko Sheye company nih tuanvo an lak ve i an tuah kho ve hlei lo tiah kan theih. Muko Sheye company hoi cu Tazacuai le dantat ding kan ti nain repose an ton caah thawng an tlai i tangka siseh minung thazaang in siseh zeitihmanh in dantat awk an ṭha lo. Kanmah sui pintu nih ṭuanvo kan lak i atu hi din khawh a si cang ti an rak i peh lo caah a si ko tiah Minister Pu Su Ṭhen nih a chim chap. Hakha ahhin thong hi hleru kum tiang hrawng ah minung thong hlei riat hrawng kan rak um i atu ahcun thong sawmthum le thong hra hrawng kan um cang. Timit din ti hi inn thong li le za le sawmrit le pariat caah ready a si cang nain nihin tiangah Ti a pemi inn zakua le sawmthum le pali lawng nih ti an pe rih tiah a cunglei minister sinin kan theih. Khrihfabu cheukhat nih cheuhra cheukhat thawhlawm in Christmas main cio ah hmannak phawt an timh. Kalay Khrihfabu cheukhat nih cheuhra cheukhat thawhlawm in an bu cio Christmas hmannak pek an timh hna tiah kan theih. Covid-19 ruangah Christmas tuah khawh a si lai lo upa nih bia kan i ceih hna i chungkhar pakhat ah arkhat cio bu chungin pek siseh kan ti. Kan boruak hi zeidah a lawh lai kan theih kho rih lo i kan hngak pah. Pumpak program le caan thiah ti bantuk cu kan ceih rih lo. Rawlei cu a ngah lai lo a fian ko caah kan Khrihfabu cheukhat chungkhar dihlak ar pakhat cio pek siseh kan ti tiah Salem Church President Pu Chem Bik Lian nih The Hakachan ca chim. San New Believer Church kan bu zong nih bu chung um chungkhar pakhat cio ah ar pakhat cio pek an timh ve hna. Baibal chan zong nih bu chung um chungkhar hna caah innkhat ah tangka thongkul cio in pek an timh hna. Galilee Khrihfabu nih innkhat ah tangka thonghla cio, Carson Church nih innkhat ah tangka thonghla le COTR Church zong nih midang tuah khal ning in tuah an timh hna tiah kan theih. Na rianṭuannak dor thil fak than tuan tu a si ahcun Tha Ka Times nih man fawi tein le na lung a tlin ning tein kan i kawlpiak lai dai na ka si. Nifatin tuancham a eimi kale Laimi cheukhat an lungre a thei. Kale myo ah nifatin tuancham a eimi Laimi an lungre a thei tiah December na hlenga ah kan theih. COVID-19 zawtnak a kerchin lengmang caah kale myo khuachung cu lockdown tuah a si. December na kul le nali tiang lockdown an tuah lai. Rian tuan caan chunhlan lawng kan ngei. Lengchuah zong kan tih. Zeitintik kan um te lai tuan chom ei chom bak kan si fawn hna. Inn hlang lebang cu inn man pek a hau lai. Ei le din a si rih lai i lungrethei kan si ko tiah Pu Lal Hmun nih daha ka tham sa a chim. Ka le ahcun mah le umnak sang luhnak lam cio ah khua buai hruainak inn phi dih a si. Sang pakhat ah hmun pakhat in luchuahnak an ser hna i a hngaktu dingah duty an i thiah cio hna. Chungkhar kip sinah kat pakhat cio pek an si. Zing suimilam paruk in chun suimilam hleihnih karlak harhai zalh le lengchuahnak ah hman ding a si. Chimnu in leng a chuakmi hna cu kat an i put zongah dantat an si lai tiah kan theih. Hakha ah Hmawngtlang khuami hri-awhnak in a thi. December ni hleingah zing suimilam pasarih hrawngah Hmawngtlang khuami Pu Sang Ṭha Lian cu Hakha Sii-inn pawngah hri-awhnak in a thi tiah kan theih. Amah hi nupi le fa zong a ngeimi a si. Hakha Dawrhlun kuattit ah khua sami an si. Amah hi kum sawm thum le kum hnih a si tiah CVG in ṭuanvo ngeitu Pu Chan Ram nih Dhaka Times ah a chim. Amah hi Hakha ah khuasa an si bantukin a nu le pa zong an rak phan cang. Nihin December na hleinga ahhin a ruak an vui colh ko lai ti zong Pu Chan Ram nih a chimchap. Thawngpang a tlingmi le a dikfelmi thawng zoh le ngaih na duh a si ahcun The Hakha Times Facebook page kha like, follow le share rak kan tuahpiak ve. Cun YouTube channel zong kha subscribe rak kan tuahpiak chih. Tutan The Hakha Times la holh thangchimnak cu hi vial in kan ngol rih lai. Nan dihlak cungah kan i lawm. Ni hlun sung ka si.